Ирыстоны хӕхбӕсты алы кӕмттӕм цӕугӕйӕ, нӕ равдысттӕ нырмӕ гымбырд кӕнгӕйӕ, мах фехъуыстам бирӕ алыгъуызон ӕмӕйай цымыдисагдӕр цаутӕ. Дистӕтӕ, мӕстӕ, лӕджы уырнгӕ дӕр чи нӕ кӕны, ахӕм хабӕрттӕ нын дзырдтой, ӕвдисӕн сын чи уыд, кӕнӕ сӕ нӕ уӕздан хистӕртӕ чи ӕрыхъуыста, ахӕм адӕм. Ӕмӕ нӕ бафӕндыд уыцы ӕмбисонды хабӕрттӕ хабӕрттӕ нӕ равдысты архивӕй сисын ӕмӕ уын сӕ равдисын ӕмбырдгондӕй. Диссагӕй-диссагдӕртӕ вӕййы, афтӕ дзуры ирон ӕмбисонд. Ирыстоны табуйаг зӕххыл уыйбӕрц алымӕты цаутӕ ӕрцыд, ӕмӕ ма цӕуы абон дӕр, ӕмӕ сыл адӕм дис дӕр нал кӕнынц. Фӕлӕ ма, цымӕ, зӕххы къорийыл кӕцы адӕмы хсӕн цардис ӕнӕхъӕн цалдӕр азы дӕргъы уӕларвон зӕд? Нӕ раздӕры равдыстӕй иуы мах дзырдтам Куырттатгомы Хидыхъусы хъӕуы ивард зӕды тыххӕй.
Язы хъӕумӕ ӕрӕфтыди зӕд. Ӕмӕ йӕ Мӕ фыдӕлтӕй куыд хъуыстон, стӕй йӕ хъӕубӕстӕ дӕр куыд зоныс, афтӕмӕй ӕрбацыдис ардӕм ӕмӕ Мырзагантӕй Гисо зӕгъы, сӕдӕ ӕхсай цыппар азы фӕцарди, ӕмӕ йӕ уыимӕ дзырдтой ӕргом. Хъусгӕ та йӕ кодтой хъӕубӕстӕ иууылдӕр. Фыццаг хатт йӕхи куы ӕргом кодта адӕмӕн, уӕд ыл цӕмӕй баууӕндыдаиккой, уый тыххӕй зӕд хосдоны хос ссыгъта, адӕмыл дон калдтой, уый та донӕй хуысгӕ нӕ, фӕлӕ, дам, ноджы тынгдӕр сыгъд. Ай хуымӕтӕг арт нӕу, зӕгъгӕ, уӕд фембӕрста кувӕг лӕг ӕмӕ уыцы артмӕ йӕ лӕдзӕг баппӕрста, ӕмӕ, дам, лӕдзӕг арты ӕппындӕр не ссыгъд. Афтӕмӕй зӕд хиты кусӕгтӕн йӕхи бацамыдта. Ӕмӕ уӕд бамбарын кодта адӕмӕн, мӕнӕ кӕс ран бадын, еу мӕ кувӕндон куыд уа, афтӕ. Ӕз дам бирӕ рӕстӕг уе хсӕн нӕ уыдзынӕн. Ӕртӕ зедтӕмӕ, дам, бар нӕй. Уымӕй фӕстӕмӕ баззади кувӕндонӕй. Эр, йӕ кувӕндон ис мӕ бабайы уаты, йе рмӕ мадӕн йӕ фыды уаты. Зӕдӕн йӕ зӕрдӕмӕ фӕцыдис Куырттаты комы хиды хъусы хъӕу. Стӕй Иосы хъӕуы та ӕнӕтӕригъӕдджындӕр ӕвӕццӕгӕн мӕ мады фыд уыдис ӕмӕ йой номӕй сдзырдта. Мын куывтой, куывдӕм цыдысты, стӕй-иу сын алцыдӕр бацамыдта, алцыдӕр-иу сын загъта. Ӕмӕ-иу мӕнӕ ныртӕккӕ уже сӕ уыдӕттӕ ничиуал кӕны, зӕгъгӕ, мӕнӕ зиан хабӕрттӕ дӕр исты куы фӕкӕнцод, фӕлӕ уый афтӕ фӕдзӕхста, зӕд афтӕ фӕдзӕхста. Дзуарӕн дӕр ӕнӕдзыхцӕфӕй, мардӕн дӕр ӕнӕдзыхцӕфӕй, дзуарӕй, дзуар аудӕгӕй Мард аудӕгӕй хъауджыдӕр нӕй, афтӕ фӕдзӕхста, афтӕ-иу дзырдта.
Цӕгъойтӕ-иу хатт узӕгӕ, мадам, хордзены чъиритӕ рцӕйхаста, мӕ уӕлмӕрдты рӕзты цыди, мӕ уӕлмӕрдтӕм бауады, мадам, йӕ дзы чъиритӕ, цы мӕрдтӕн хӕларон. Мӕ уӕд Зӕд дзурын райдыдта. Хат, зӕйктаты хатыл, дам, фӕлдысчъеритӕ рбахӕсс, мемӕ рбалазут.
Кардиатӕй зӕронд ус Гутъион мӕ изӕрмӕ цӕттӕ кодтой алчидӕр куывды цӕуынмӕ мӕ цӕххӕй дам ябӕрӕг кӕнон, йӕ цыхтой. Цӕхджын куы ӕндӕр куы азӕг. Ме уый Куы рбацыди ардӕм, ертӕ чъиримод, дам, ацы чъӕт ныххудты мӕ, дам, зӕгъ, гуытъион та, дам, ӕртӕ чъири цӕмӕ рбахаста? Йӕхӕдӕг, дам, дзы раздӕр куы сӕхуыста. Ӕмӕ уӕд Дам, ницы, дам, зӕронд ус чи у, катай йӕт кӕны, да, мӕ зӕгъы, муда, дам, мӕ хӕрынмӕ хъавыдтӕ?
Бирӕ рагон таурӕгътӕ баст ис Ирыстоны уӕларвӕй чи рхауд, ахӕм куырдалыгоны конд рӕхыстимӕ. Уыцы табуйаг рӕхыстӕ абон дӕр сты ӕвӕрд алкӕмтты, кувӕндӕтты, ӕмӕ сыл адӕм сӕхи фӕдзӕхсынц. Сӕ иу ис Куырттаты комы Лӕцыхъӕуы Хуыцауы дзуары.
Уый, дам, уыдис фыццӕгӕм ӕнусы. Ковы хистӕр фӕуыдӕр Нарты ныхасы бандыст райсомӕй раджы сын ӕмбырддзинад уыдис. Фиппайды Арны сыхар ласта. Ӕртӕ хатты мӕ алы сыхӕрды дӕр-иу дӕс фыддӕс минутӕ цыдис, мӕнӕ арвырдын куыд уа, афтӕ. Таурӕгъмӕ гӕсгӕ ӕртыккаг хатт дам арв куы ныссахар кодта, уӕд хурыскӕсӕнырдыгӕй цъититы сӕрмӕ ӕнӕхъӕн арвӕмбӕрц фӕзынд урсбоцъо зӕронд лӕг, йӕ дыууӕ къухы цыдӕр цӕхӕртӕ калгӕ дзаума, афтӕмӕй. ӕмӕ Нарты Ныхасы бадӕг адӕммӕ ӕрыхъуыст йӕ диссаджы нӕргӕ хъӕлӕс. Куыд загъта фӕллойгӕнӕг зӕхкусӕгкувӕг ирон адӕм, мӕнӕ дам уын Хуыцауы лӕвардзинад, емыйасы кадджын фӕдзӕхсӕн рӕхысӕй амонджын фӕдзӕхсдзинад исут зӕгӕ. Кӕрӕдзин варгӕйӕ, кӕрӕдзи хорздзинӕдтӕн бӕлгӕйӕ уӕ царды бонтӕ куыд ӕрвитат уыцы арфӕдзинадон кӕнӕм, зӕгӕ. Емӕ Ёсӕ рахӕс рыппӕрста Хуцау, ӕма дам мӕнӕ бӕлон куд ӕрбади, афтӕ сабыргӕр бадтис. Адӕм, дам, стыр дисы комрӕбынмӕ атындзыдтой ӕмӕ дзы баййӕфтой сӕ Хуыцауы лӕвар, сырх зынг, рухскалгӕ фӕдзӕхсӕн рӕхыс. Ирон адӕмӕн бантыст бахъахъхъӕнын ацы ӕвӕджиауы стыр хӕзна, Хуыцауы лӕвар, фӕдзӕхсӕн рӕхыс. Абон дӕр Куадзӕны цыппӕрӕмы ласы хъӕуы вӕййы йӕ бӕрӕгбон, ӕмӕ адӕм ардӕм фӕцӕуынц сӕхи Хуыцауыл бафӕдзӕхсынмӕ. Уыдис-иу хицӕн мыггӕгтӕн дӕр лӕвӕрд табуйаг рӕхыстӕ. Сӕ-иу ис Майрӕмададжы хъӕу, кӕддӕр, дам, тӕрккъӕвдайы фӕстӕ Джериаты бинонтӕ сӕ мӕкъуыл фӕздӕг калгӕ баййӕфтой быдыры, ӕнхъӕлдтой судзгӕ кӕны, Фӕлӕ дзы разынд, сырх зынг чи уыд, ахӕм ӕрвон рӕхыс. Ӕмӕ йӕ, куыд табуйаг дзаума, уыцы бинонты хӕдзарвӕндаг абон дӕр хъахъхъӕнынц. Дӕргъӕвсгомы хъахъхъӕдуры та куыд дзурынц, афтӕмӕй рӕхыстӕ ис дыууӕ мыггагмӕ.
Ӕз та афтӕ фехъуыстон, лӕппу Зауырбег зӕгӕ фос хызта уӕрыччыты. Мӕ къӕвда ӕрбадзӕмйарвын цӕфтӕ. Ӕмӕ адӕм куы афыдис сты, уӕд ӕй дзуар зынгӕй хонӕм йӕ рордӕм ныккӕсӕн. Ӕмӕ уырдыгӕй уӕд мады нӕ уагътой, ӕвзалыл дыл дам куы скӕуай, уӕд уый ӕвзӕр у. Ӕмӕ мады нӕ уагътой, фӕлӕ мад базгъордта ӕмӕ куы ныккаст, уӕд лӕппу уӕлгоммӕ нымӕ фӕхуыссы. Ма уый куы ауыдта, уӕд мӕгуыр ныккуыдта. Ӕмӕ виппайды Лӕппу цыдӕр фӕцис, нымӕтыл аззади рӕхыс. Йӕ уӕрыччытӕ дӕр фестадысты цӕфдурты. Стӕй афтӕ фехъуыстон. Ӕмӕ йын уӕд амаддзаг скодтой йӕ уыцы дуртӕй, уӕрыччы дуртӕй. Тер, ма ис ноджыдӕр уым саламат рӕхыс. Саламат рӕхсӕн та Уый хъуыды кӕнын ӕмӕ иу хатт рахастой йӕ хал схаудта Женяйы мӕгуыр ухсаг уыд Женяйы хал амарди. Ӕмӕ йӕ рахастой ӕмӕ уымӕ мӕнӕ сисоймӕ, хӕссоймӕ афтӕ нӕ, фӕлӕ заргӕ, цоппайгӕнгӕ йӕ фӕстӕ лӕгтӕ. Йӕ фӕстӕ цыдӕриддӕр мах пацантӕй уыгуылдӕр нӕ худтӕй сты. Мӕ афтӕмӕй цӕуон. Куы бацыдысты, Уӕд нӕ иууылдӕр нӕ зонгтӕ лӕууын кодтой, нӕ худтӕ ист ӕмӕ йӕ куы рахастой. Уӕд сыстадысты ӕмӕ лӕгтӕ разӕй заргӕ цыдысты, мах та сӕ фӕстӕ. Хъуыддаг уый мидӕг уыдис, ӕмӕ рӕхуысы доны рывӕрдтой, мӕ доны нӕ ныгъуылди.
Ирыстоны хорз зындгонд сты номдзыд Санаты семы ӕмбисӕндтӕ ӕмӕ базырджын ныхӕстӕ. Фӕлӕ ма семӕй уӕлдай алы комы дӕр уыд ӕндӕр дӕсны зоныджын лӕгтӕ дӕр. Сӕ иу уыдис Мырзаганты Гисо.
Гисо уыди мӕнӕн мӕ фыдӕн йӕ фыды фыд, йӕ царды мидӕг Уый бирӕ диссӕгтӕ равдыста, уымӕ Хуыцауӕй тынг лӕвӕрд уыди. Ӕмӕ иу мӕ фыды ракодта мӕйрухсӕвд кӕртмӕ, ӕмӕ йын афтӕ зӕгъ, мӕнӕ хӕрисджын цардыстӕм. Уӕлӕ уыцы стъалы уыныс? Уынын. Уӕлӕ уый уыныс? Уынын. Мӕй уыныс? Уынын. Уырдӕм дӕм адӕм тӕхсысты. Ау, куыд тӕхсысты? Уый дам, куы нӕ риййафай, уӕддӕр дам йӕ адӕм уындзысты. Тӕхсысты дам уырдӕм. Стейн уӕд афтӕ зӕгъы, мӕнӕ дам, зӕххы къори куыд уой, ахӕмтӕ дам ма ноджыдӕр ис дыууӕ. Базонӕн дам сын нӕ уыдзӕни. Куы йӕ базонай, уӕд дам адӕм сӕфты. Дзырдта ма афтӕ. Адӕм, дам, арӕзтады суыдзысты. Ӕфсымӕр ӕфсымӕр мардзӕн, нӕ дуардзысты кӕрӕдзи. Ӕмӕ, дам, ӕз хуыздӕр, ӕз бӕрзонддӕр хӕдзар саразон, йӕ уд суыдзысты. Ӕмӕ, дам, уӕд адӕмӕн дӕр уыдзӕн, ӕвӕццӕгӕн, се сӕфт, баззайдзӕн, дам, фыдгӕндзтӕ, дам, амардзысты, Хуыцау айсдзӕн. Баззайдзӕн, дам, сӕ ӕртын проценты. Уыдон та, дам, цӕрдзысты Нӕ куыд дӕ уымӕн нӕ уыдзӕни, ӕфсымӕрты цард кӕндзысты, кӕрӕдзийӕн тынг аргъ кӕндзысты, сӕдӕ фӕндзай дыууӕсӕдӕдз онг цӕрдзысты.
Ӕмбисонды лӕг уыдис Гисо. Уымӕн, Хуыцауы сконд дунейы гом уыдысты дуӕрттӕ канд ивгъуыд ӕмӕ фидӕны замантӕм нӕ, Фӕлӕ ма йӕ бон уыди сыфтын уӕларвон ӕмӕ дӕлдзӕхон дунетӕм ӕмӕ уым дзурын ӕмӕ архайын сӕ цӕрджытимӕ. Иу диссаджы хабар Гисойы тыххӕй Ӕхсарӕн кӕддӕр радзырдта сӕдӕ аздзыд Томайты Ахъмырзӕ, Гисойы ӕмдугон.
Ма афтӕ зӕгъы, мӕлдӕн дыууадӕс ӕфтындӕс аз куы цыди Къорайы Уӕдта мин томайс хистӕртӕ ацу гисой искӕн хонге кодтой бирӕ мыггӕгтӕ. Мадам гисой искӕн зӕгъын томайтӕ дын кусартӕ кодтой, ма дӕ хонынц. Ама ӕрсыттӕн ма бастӕн ма гисой фӕзурын кодтон, Ничего разницы, конечно, лӕппу. Мадам Томайтӕ дын кусарт акодтой, мадам дӕ хонынц. Уымӕ дам асуздӕр, дам дӕ йафсдзӕн. Ӕмӕ дам ӕй цӕмӕй зыдтон, мӕ рацыдти мӕ дон цӕуы къорайы дӕлӕмӕ ӕмӕ хоны ададжы дон. Ӕмӕ йӕ дыд фӕзыгон мӕ хъарм. Мадам дулы сбадтӕн, мӕ къӕхтӕ дон Мадам мӕ къӕхтӕй хъазӕн доны. Уал мӕ кӕсми, дам, ӕртӕ гисор бацӕу. Куда мӕ уыдта, уӕдта мӕ схъӕртӕ кодта. Ӕз дӕн афтӕ нӕ загътон, цӕугӕ кӕздӕги афтӕн, ердӕми ума фӕтӕрс. Емӕ, дам, ӕз дыгъул-дыгъул кодтам йӕ алыварсур дзауматджынтӕй, кӕмӕ фӕндыр, кӕмӕ цы. Мӕ кафынц, мӕ йӕ алыварс, дам, кафынц. Ӕз, дам, ӕнӕуи дӕр, дам, ӕй хъуыстон,

Сырдты хуызӕн стыр дур, йӕ бын йын бандӕрттӕ сарӕзтой. Дам, уырдӕм куы бахӕццӕ дан, дисоум бады. Мы дам афтӕ уӕ лӕппу, кӕдмӕ дӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсӕн? Ӕз дам фӕстӕмӕ фӕзылдтӕн, ӕмӕ дам фӕстӕмӕ уӕлӕмӕ молӕут хъӕумӕ балыгътӕн. Ӕмӕ дам иу гисой кой куы скодта, дам иу мӕ буар дыз-дыз байдыдта. Ӕз дам уый кӕм уыди, Стӕй уырдӕм, дам, хӕстӕг нал уӕндыдтӕн. Уый, дам, диссаг уыди. Уыцы зӕронд лӕг, дам, ме сты ном кӕцӕй февзӕрди. Ялварс, дам, уыдон ӕнӕзӕгъинӕгтӕ. Мы, дам, ӕй ӕвӕццӕгӕн схӕццӕ кодтой.
Дуне афтид нӕу, ном кӕмӕн ис, уыдон иуылдӕр сты, афтӕ дзырдтой нӕ зондджын фыдӕлтӕ. Ис а зӕххыл хӕлар тыхтӕ дӕр, ӕма хӕрам тыхтӕ дӕр. Хумӕтӕг адӕймагӕн зӕххон сусӕгдзийнӕдтӕ ӕргонгонд не сты. Абон дӕр ма бирӕ сусӕгдзийнӕдтӕ махӕн ӕхгӕдӕй лӕуунц нӕ алфӕмблай дунейы. Ныры дуджы дӕр ма фехъусӕн вӕййы бирӕ алымыты тӕмӕссаг хабӕрттӕ, ӕбӕрӕг тыхты ӕмӕ ӕрдзы цымыдисаг фӕзындты тыххӕй, кӕд бирӕты ницуал уырны, уӕддӕр. Ӕрдгӕй фӕсӕстон хохмӕ Муртыд уыдон асты уым Хъобамӕ фӕндаг, стӕй Хъӕрмӕдомӕ фӕндаг уыди. Ема иу дзӕбӕх, чызг дзӕбӕх ахӕм, аевгонд, йӕ дарӕс дӕр, ӕндӕр дӕр, цыдӕр сиортӕ Ӕмӕ зӕр хохаг фӕндаг, стӕй фӕндаг сон машинӕ уӕд нӕ бауромгӕ нӕ дӕн. Ме фӕурӕдтон йӕхӕдӕг дӕр как та цос рӕстӕг ме къухсет кодта мӕ. Та мӕ кӕйонг бахӕццӕ кӕндзӕ зӕгӕмӕ санг хъӕне райдайы мӕ дӕргъӕвс фӕзыхъхъау хъахъхъӕ дурмӕ дӕ зӕн схӕццӕ кӕн зӕгӕ. Афтӕ нхӕсты. Уый бамалад ой дӕрдтӕн мӕ хынджылӕг кӕнгӕ кӕндӕс. Емӕр бабадтис мӕ, хӕстӕгӕнгӕ соммӕ, Афтӕ зӕгъы, мӕн уымӕй мӕ сдзырдта. Уырызбег дӕ хуг дӕ зынхӕссӕд амыддӕр ныууадз. Гемӕ ес бафӕрсын нӕ бауӕндыдтӕн, аймӕ мӕхи чи зон, уый нам нӕхиуӕттӕй чидӕр уымӕ. Гемӕ афтӕ ныхӕстӕгӕнгӕ здыснон Морамӕт. Уӕ фаллаг тунелмӕ куы бахӕццӕ стӕм. Уӕд тунел афтӕ къахфӕндарадзы куы еуырдгӕйты. Мӕ бон иу лӕг фӕцӕуы. Мӕс тунелмӕ бастодод ер тунел зын кӕсӕн у.

Айзӕн, ӕвӕццӕгӕн, хӕйрӕг исдугти. Уой дӕр хӕйрӕг уыдзӕн. Ӕз дӕр багӕпдӕрстон ӕмӕ ныййарстӕн.
Уӕллаг Мызуры та нын радзырдтой ӕмбисонды хӕзнадоны тыххӕй. Уый уыдис чырын фыдӕлты табуйаг дзаумаимӕ. Сафайӕ хуыдтой. Ӕмӕ дзы уыдис сызгъӕрин крест. Сызгъӕрин уидгутӕ, сызгъӕрин агурзатӕ. Стӕй дзы уыди ноджыдӕр чиныг. Ӕмӕ йӕ уыцы чиныг адӕм куыд равзӕрдысты, цы бауыдзысты, хой дзы уыди фыст. Уыцы хӕзнадон хъӕубӕсты хуыдтой Сохиты Сафа. Уымӕн ӕмӕ йын ӕгъдаудӕттӕг уыдысты Сохиты мыггаг. Уыдонӕй алы хӕдзары бинонтӕ радыгай хъахъхъӕдтой хӕзна афӕдзы дӕргъы. Хӕдзарӕй-хӕдзармӕ-иу ӕй цы бонхӕссинаг уыдысты, уый-иу рагацау хъӕубӕстӕн фехъусын кодтой, цӕмӕй уыцы рӕстӕг ӕддейӕ ма чи уыдаид ӕмӕ Сохиты Сафайы хӕсджытыл ма сӕмбӕлдаид. Цы фӕндагыл ӕй хастой, уыцы уынгтӕ-иу хӕрзмарзт ныккодтой ӕмӕ-иу хӕзна куы сӕмбӕлын кодтой иннӕ хӕдзарыл, уӕд йӕ бинонтӕ ӕнӕхъӕн афӕдзы мидӕг сӕхи хъуамӕ дард Федтаиккой куыд куывддон бынаты, мацӕмӕй фӕрӕдыдаиккой, кодтаиккой сыгъдӕг, уӕздан цард ӕнӕхъӕлӕба, ӕнӕхъӕр ныхасӕй. Уыцы диссаджы ӕгъдау Уӕллаг Мызуры ӕххӕст цыдис цыппор ӕмӕ асты онг. Уӕд дам сохитӕ иу хӕдзары бинонтӕ цыппӕрдӕсӕй фӕд-фӕдыл мӕлын райдыдтой. Ӕмӕ ма фӕстагмӕ сӕ чи баззад, Уый, дам, йӕ сӕрхойгӕ басастис йе стыр тӕригъӕддзинадыл. Сохиты Сафайӕ Иры историйы чиныг кӕй систа ӕмӕ йӕ кӕй ауӕй кодта гуырдзийӕн, ӕмӕ уый адыл йӕ бинонтӕ кӕй бабын сты. Уый фӕстӕ райдыдта Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕст ӕмӕ Сохиты Сафайы иннӕ дзауматӕ мыггаджы хистӕр кӕмдӕр баныгӕдта. Ног фӕлтӕртӕ, дам, нал сарӕхсдзысты ахӕм табуйаг хӕзна фӕдарын, йе гъдау ын бахъахъхъӕнын ӕмӕ фӕлтау ӕмбӕхстӕй лӕууӕд, зӕгъгӕ. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, хуымӕтӕг адӕймагӕн зӕххон сусӕгдзинӕдтӕ ӕргомгонд не сты. Ирыстоны цы бирӕ амӕйай диссагдӕр таурӕгътӕ фехъусӕн ис, уыдон сты йӕ ӕгӕрон рагон фарн ӕмӕ кадыл дзурӕг. Алы комы дӕр уыд таурӕгъгӕнджытӕ. Уыцы ӕвзӕрст лӕгтӕн-иу Хуыцауӕй уыд лӕвӕрд стыр ӕмӕ кадджын курдиат, зӕрдыл фидарӕй дарын фыдӕлтыккон таурӕгътӕ ӕмӕ кадджытӕ, ӕмӕ сӕ зынаргъ фӕрдгуыты бастау ӕнӕскъуыдӕй дарддӕр дӕттын фӕлтӕрӕй фӕлтӕрмӕ.
Ӕмӕ-иу дзырдтой афтӕ, йӕ уыцы хохы дзордтӕ, хъӕрюдзордтӕ йӕ уым дӕр-иу зӕддӕр ӕмбырд сты, мад-иу тӕрхон йӕ уым кодтой. Ӕмӕ мӕнӕ Хъулатӕй иу Черыхъойӕ хуыдтой. Фынӕй кӕны хӕдзар, мӕнӕ Къадаччегы, мӕнӕ ӕмгъыцыл фӕ иу километрӕй фалдӕр у. Мӕ йӕм иу лӕг базди, мӕ дам, Черыхъо рабадмӕ, сыстын ӕй кодта кӕртмӕ мӕ сомзӕг ӕмӕ йын афтӕ зӕгъы: Уӕлӕ Хъӕриудзордтӕ зӕдтӕ тӕрхон кӕнынц, Хъӕриудзуӕрттӕ. Емӕ ма дӕумӕ рарвистой, агурынцтӕ, куыд тӕрхон кӕнынц, афтӕ чи ӕрхойын сӕмбӕлын. Кӕмӕ, дам, ӕрзыхсӕвгон ус кӕсгӕйӕ, фӕлӕ тӕг бирӕ цыд у. Мӕ зивӕг кодта мӕ йын, уӕд афтӕ зивӕг ма кӕн. Мӕ цуры стыр цӕргӕс фестади. Ӕмӕ Дам, рбахиз йе мӕ фӕсонтӕм. Мӕ дам, мӕ къубал афтӕ хӕцынмӕ ныххӕцыд, ӕмӕ афтӕ сабыргай систа, ӕмӕ йӕ лӕгӕт рывӕрдта. Йӕ мӕ лӕгӕт йӕ куы рывӕрдта, уӕд тавышинаг зӕдтӕ, дам, афтӕ дыууӕ фӕлтӕрӕй бадынц, стъол, хӕрд, нос сӕ цурмӕ, дам, ӕм. Куы рцыдӕй, ахӕм къус, дам, мӕм ралӕвӕрдтой. Дам, йӕ уыцы

Хъуамӕ ды кӕнай дӕсныйады куыст, адӕм дзӕбӕх кӕнай ӕмӕ дзы дӕсны рауади.
Уыйбӕрц фарн ӕмӕ намыс цы зӕххыл ис, уыйбӕрц ӕгъдау, хъару ӕмӕ куырыхондзинад кӕмӕ ис, уӕлӕрвтӕ афтӕ ӕргомӕй кӕимӕ баст сты, уыцы адӕм куыд нӕ хъуамӕ скӕной сӕхицӕн аккаг аргъ, Ӕмӕ Нарт куыд дзырдтой, афтӕмӕй цӕрой, сӕ сӕр сӕрмӕ хӕсгӕйӕ, ӕгъдауыл мӕлгӕйӕ. Цӕрой афтӕ, цӕмӕй Хуыцауы уарзон адӕмы ном ногӕй кадимӕ хӕссын хъом суой.